Ab'ekitongore kya Uganda Red Cross Society aha bw'eitaagi erya Ntungamo baatandikaho omushomo gw'okwega aha bikwataine n'okuha obujanjabi bw'ahonaaho, kyete First Aid Training. Immobilize the fracture. Okushoma okwatandikaho eri izooba n'okwokumara ebiro bitaano niho barahendera aha izooba ery'orwakataano aha ofiisi z'ekitongore kya Red Cross omuri Ntungamo aha mbuga za Municipal Council. Abejumbiire omu kushoma oku ni ba memba abaayehandiikiise kandi aha muheru gw'eki nibaza kuheebwa za satifiketi ez'okubikiriza nk'abaahamiibwe kukora emirimo y'okuyamba abantu omu bwire bw'ebigwererezi n'okuha obujanjabi bw'ahonaaho. Eriizooba tuba twineho training ya first aid, tuba twine training eyebiro bitaano etandika eriizooba kandi kuhitsya orwakataano. Omwami Hillary Asiimire ori maneja w'ekitongore kya Red Cross ahabw'eitaagi erya Ntungamo naagira ngu ekigyendererwa ky'okutaho okushomesibwa oku n'ahabw'okugira ngu abantu abarikubaasa kuha obujanjabi bw'ahonaaho bakyari bakye kandi abarikwetenga obuyambi obu nibo baingi omu disiturikiti eya Ntungamo. Kiteiseho First Aid egi n'okugira ngu abantu abu twine ab'okubaasa kuyamba omu kuheereza First Aid omuri Ntungamo n'abantu bakye munonga. Kandi ahantu baingi, abantu baingi ei bari nana abantu ab'okwetaaga obuyambi bwa First Aid ni baingi compared to the number that we have. Ogu naayongyera asiima abarikwebembera ekitongore eki ahabw'okubaheereza abeegyesa kandi yaashaba abanyantungamo okwejumbira omu nkora egi n'okuba baamemba b'ekitongore eki ahabw'okwenda kuyamba amagara g'abantu. So Obutunga mu Burangi bwine omugisha gw'amaani kuruga omu ofiisi zaitu aha headquarter, Kampala, Rubaga, baatuheereza training egi kugira ngu abantu baingi at least omuri Ntungamo bakaabona chance bashoma First Aid Training. Twine ambulance yaitu nka Ntungamo Burangi kandi erikwenda First Aiders. Twine na First Aiders baingi. Niinyenda kusiima abakuru baitu ab'okutukuurira omu kigombe eki nka Tashu, oku naareeba Steven Tashobya nka Chairman wa Board egi, Karuhimbaazi Boaz, Agure vice chairperson waitu ahabwokuba wakozire omurimo muhango so mwebare munonga kandi nimbashaba mwije tu joininge Uganda Red Cross Society. Ismail Kyagulanyi ori omwe aha beegyesa aha rurengo rw'eihanga ryona kandi ogu niwe ayebembire okushomesa oku, nayehanangiriza abarikutendekwa okuteetwaramu nk'abashahu ngu kureka omurimo gwabo n'ogw'okuha abantu obujanjabi bw'ahonaaho kwonka ekirikweyongyera ahari ekyo n'eky'okukorwa omushaho.

Waatambura amagara ge kumutsigaho ninga yaatsiga ahuriire n'okureka ngu yaaza omu irwariro ahabw'okugira ngu eky'okuba waakora tikyo kikushembayo, kiine kuza omu nshaho omu ngaro z'omushaho akaba nooyo akora ekikuba nikishembayo. Ismail naayongyera ashaba abanyantungamu okwejumbira omuri eki bakamanya oku baakubaasa kuyamba amagara gaabo, amaka gaabo, ebyanga ebi barikurugamu n'eihanga ryona okutwariza hamwe. So itwe nitwehanangiriza abantu n'okuteera omuranga kugambira abantu ngu boona baije beejumbire bafune skills ezi. Ahabw'okuba skills za first aid tizikuyamba iwe yazeega ngu nooza kuzikoramu sente, tizikuyamba ka yaawe yonka ngu nooza kuyamba ab'omu ka yaawe, tizikuyamba kyaro kyaawe kyonka waba niziyamba eihanga ryona. So nisikira ey'okutunga okahwera omuntu owaawe, okahwera omuntu ow'omu kyaro kyaawe, okahwera omuntu omw'eihanga ahabw'okuba waamubugire yaafuna butambi yoona eyaamuhikaho okabaasa kumuyamba akasigara ari ahuriire. Nikimera ngu omwooga gwaitu nka Red Cross ekyangwa munonga n'okureeba ngu we save lives. Ndi Gilbert Ankunda ahabwa Modern Television kandi nituza kugumizamu kwongyera kukwitseho ebirikukwata aha kushoma oku omuri Ntungamo. Kwonka aba Ntungamo nimbashaba egi ni chance wotaija hatiya, nobaasa kwija another time when you hear omurango ogu oije kandi otutrainingye.